Uh, sana ndzo lorha kumbe Nicole u dya maphela. Peter, i nkarhi wa wena. Mm, swa nandziha. Yo, ndzi pfune. Peter, Julie. Tana haleno u pfula. Lizzie! Ugh, oh. hi suona a hi swi endleni. Hayi kona! Ndzi pfune eka swivandzana leswi sweswi! Oops! Ya xiviri. Naswona u fanele u ma dya. Yo, swo chavisa! Sana maluma. Ah! Nicole! Nicole! Ku na phela enhlokweni ya wena! Ndzi biyele leswaku wa tlanga.
Hey. Ah! Hilaria.
Ah! Yo, hayi! Mawe, ndzi ta ri potlosa!
Oh, no! Yo, swi antswa! Wa ma vona! Yo, yo, hayi, hayi! Ndzi hleketa. Ah! Rilaha! Riletafuleni! Hi lero! Amukelani eka ntlhontlho wuntshwa. Ndzi nga sungula? Mawaku! Ndzi kume khamera! Swa saseka! Julie, ndzi nga ku teka xifaniso. Nwayitela!

a ndzi swi rhandzi hmm, ndzi na rhengu nicole hi nga teka xifaniso swin'we
loko a nga langutanga ndzi ta ambala xifunengeto ndzi n'wi chavisa kutani a yi voneni aha imani swa hlekisa sana u hlanile pfula xifunengeto xa wena wow Na mina ndzi na khamera. Halala! Kambe yi nun'hwela swinene. Um, swi le rivaleni. Ina, i chokoleti. Yo! Languta! Ndzi teka xifaniso xa pulati, kutani yi hundzuka chokoleti. Swa hlamalisa. Mm, swa nandziha. Ndzi yi rhandza ngopfu. Uh. Una nkateko! Ndzi nyike ndzakombela. Yini? Hmm. Hayi khona. Ndzi ta yi heta hi tisekene. U ta vona. Tada! Oh. Kambe ka ha ri na khamera. heyi wo tlherisela ndzi te tlherisela wow tafula ra hina sweswi ri endliwe hi chokoleti swa hlamalisa swa saseka naswona swa nandziha ndzi nga rhanga halala Mawe i rivoni ra masalamusi languta julie ndzi tivutisa leswaku ku ta endleka yini loko ndzi ri xikihla heyi vanhu hinkwavo va kwihi yini yo ku na malekere ndzeni swa saseka mawa ku swakudya swo nandziha Suana ndziya! Nicole, xana u nga ndzi avela ndza kombela? No.
E-e, u na ya wena. Okay. Hi swona swi lulamile. Ndzi na rivoni ra xiviri! Ri saseke ngopfu! Kutani, kutani, kutani. Ah, hi ri Uleni. Ku endleka yini? Wow! Chewani vanhwanyana. Ndzi jini ra matimba. Endlani swikombelo swinharhu. Chewani. Endlani swikombelo swinharhu. Oh, ina, ina, ina. Ndzi ndzi ndzi lava rivoni ra chokoleti ku fana na ra Nicole. What? Swi ta endleka. Hey! U ye kwihi? Ri kwihi Rivoni? Yo, a ku na malekere. Yo, swa vava swinene. Wow! swa saseka swinene ndzi ta tiphina sweswi yo swa vava leswaku ndzi hereriwe yi malekere hayi khona u nga ehleketi hi swona hmm, kumbexana rivoni ra mina na rona ra dyeka yimanyana kutani sweswi ndzi xurhile zana peresenti swa nandziha swinene yo na mina ndzi xurhile nyaru okay mbirhi yo hayi pelepele yo hisa yi

Ahi swi endleni. Mawaku i chokoleti. Swa saseka. Yini? Languta, ku na chokoleti endzeni. Yo, swi sasekile. Mm, swa nandziha. Sweswi i nkarhi wa wena. Peter, na mina ndzi rhandza chokoleti. Yo. Y mañana. Ndzi ehleketi leswaku i chokoleti. Yo, mani! Ndzi na ndzilo enon'wini! Yo, ti pfune loko u swi kota! Hi fanele ku ya ekhixini sweswi. Hi lexi xigwitsirisi. Yo, yo, ndzi ntshunxekile. yo ku, ku sungula ku titimela laha Prrr. yo swi ringene ndzi khowile ndza ndza ndza ndza nkhensa nicole Very much.
ku hava xiphiqo yi pfule mawaku mbyanyana yo saseka i xirhandzwa juli hi teke xifaniso Ndza kombela un'wayitela mawaku xi hume kahle swinene u lava ku xi vona
a hi voneni wo na mina ndzi kume mbiyanyana xewani munghana u lava hambu u ta rihandza

Yo hayi, yo u nga languti. Juli wa biha u jambiana. Yimanyana, yima yima u ya kwihi? Yo a ku chava. Hey. Yini? Uh, oops, ndzi khomeli. Languta Nicole. Yo hayi, ndzi na masepulathini ya mina. Oh, tinhongani leti ti kahataka. Ti hinkwako. Yo, tana haleno hi xiatla. Hi na xiyimo xa xiatla. Chewani n'wanyana, hinkwaswo swi lulamile. Ndzi fanele ku susa yini? Yo, ndzi ku thwayile. Yimanyana. ndzi ta teka nkwama wo hlawuleka wa mase a swi nge he ku karhati sala kahle
uh, ndza nkhensa ina yo sala kahle nicole i nkarhi wa wena yo hayi Ndzi fanele ku endla yini? Hi fanele ku swi kamba. Yo mani! Yimanyana! Ahi ya xiviri! I chokoleti! Leswi swi saseke ngopfu! Fu! uh, uh, u endla yini? A ndzi nge ku oh. hlaleli u dya leswi. Kutani swi nga va swi ri yini ta nkoka hi leswaku chokoleti ya nandziha swinene. Mm, yum!
Uh, ndza famba.
Salani kahle. Awesome!